اج اوہو وچھڑ گے ولا میں توں شارے اج اوہو وچھڑ گے ولا میں توں شارے۔ جیکوں ٻولینی زمانے لڳے ہن۔ توݨے اسمان تئیں ساݙی حویلی دیاں دیواراں ہن۔ توݨے اسمان تئیں ساݙی حویلی دیاں دیواراں ہن۔ ولاوے قد اونویں اچا ہے دھرتی دیں خداویں دا۔ توں قیامت دا صرف سنڑدا ہئیں۔ توں قیامت دا صرف سنڑدا ہئیں ساڈے پاسے تاں ائی ودی ہے۔ تیکوں بے وفا کیوں سڈیندی ہے دنیا۔ تیکوں بے وفا کیوں سݙیندی ہے دنیا ایہو سوچ تے میں تیݙا یار بݨ ڳیاں تریہہ تریہہ کرینے مر ڳیا تریہہ توں جیلے غریب تریہہ تریہہ کرینے مر ڳیا تریہہ توں جیلے غریب ولا وسدی رہ ڳئی لاشیں تے برسات۔ دیر تئیں توں لا تے تہمت نویں اساں تے اساݙا ݙس کیا وگاڑ گھنسیں توں لا تے تہمت نویں اساں تے اساݙا ݙس کیا وگاڑ گھنسیں ایہو جھے الزام جندڑی جیوی ہزار مونڈھے تے چی ودے ہیں۔ کتنا سیاݨا ہے اڄ دے دور اچ کتنا سیاݨا ہے اڄ دے دور اچ جو خود کوں پاڳل بݨائی ودا ہے سئیں دے در دی دھوڑ دنزک دے رلے رل سئیں دے در دی دھوڑ دنزک دے رلے رل۔ اسماناں دے نال ٹکر دے ویندے ہیں۔ میں نہ ہاں اللہ تے نہ فرشتہ مسیحا میکوں محبت آہدن۔ میں نہ ہاں اللہ تے نہ فرشتہ مسیحا میکوں محبت آہدن۔ میں من دے مردے دی مردی حالت بچا ڈکھاواں پچھے منیسیں۔

تیں لاکے جندرے مسیت کوں اساکوں چے ڈتی ہے اساں تاں پروردگار توڑیں ضرور ویسوں توں مالک ہیں تیکوں آکھن میکوں اچھا نہیں لگدا۔ توں مالک ہئیں، تیکوں آکھݨ میکوں اچھا نہیں لڳدا، تیݙے باندھیں تے بردھیں دی طلب کیا ہے کݙھیں سوچی؟ تہوں سولی دی سک دے نال ساحل لفظ لکھدا پیاں، تہوں سولی دی سک دے نال ساحل لفظ لکھدا پیاں۔ سنڄاݨݨ واسطے کتبے جیویں قبریں تے لیندے ہن۔ تیکوں اے بے زبان رعایا کیویں لڳی؟ تیکوں اے بے زبان رعایا کیویں لڳی؟ اے بادشاہ وقت! حکومت دا حال ݙے۔ ہا تاں سیاݨاں پر میݙیہں اکھیں وچ۔ ہا تاں سیاݨاں پر میݙیہں اکھیں وچ۔ او اپݨا چہرہ وسار کیویں ڳے۔ توں کیوں رونیں روون تیݙے دشمن ساں ول توں کیوں رونیں روون تیݙے دشمن ساں ول رووݨ نال تاں پیار دے پندھ آسان نئیں تھیندے میݙا مالک میکوں اتنی تاں عطا کر زمین میݙا مالک میکوں اتنی تاں عطا کر زمین پیر ڈگھیراں تاں دیوار اچ سر نہ لڳے۔ تیں کیوں چاپݨے کول وسارے جواب ݙے۔ تیں کیوں چاپݨے کول وسارے جواب ݙے۔ کچھ دن اے تیں توں پیار دے مارے جواب ڈے۔ تیڈے من کوں بھا گیا رسن رساون روز دا۔ تیڈے من کوں بھا گیا رسن رساون روز دا۔ میݙے تن کوں کھا ڳیا ول ول مناوݨ روز دا تیݙا شہر نی جادو نگری ہے تیݙا شہر نی جادو نگری ہے ہر بندہ جادوگر لڳدے۔ تہوں سڄݨ دے ملاپ توں ݙرداں تہوں سڄݨ دے ملاپ توں ݙرداں مل کے نکھݨ عذاب تھی ویسی اے ستم ہے جو اہدا ہئیں کلھیں نبھا۔ اے ستم ہے جو اہدا ہئیں کلھیں نبھا کلھیں نبھدی ہے ڈاسہاں بھلا زندگی آپ تمام دوستیں کنوں گزارش ہے اگر اساڈی اے ویڈیو چنگی لگی ہووے تاں اساڈا چینل بے ملک نواب سبسکرائب کر تے اساڈی ضرور حوصلہ افزائی کریسو جزاک اللہ۔